Goteba ng'a nake omonto obe omoro ogoitwa sana. Abanto bare chara bagogoita, bagogoita ekiagera omonto oyio agochia gokogambia achirie kokorusia chibesa. Igo to aria echaru ogochia kwegerigwa ng'a okobutora omonto ebigoti. Okobutora omonto ebigoti, onye mwagosanire okobutora pi? Ogende ogambe ekina monto ataiyo gokobora iswa, momura ominto andebereti ng'a intwe ntotaeti baibika aa. Gwasariri erieta, amang'ana agocha aa ng'a nomoibi ore, ntotaeti moibi nkaga. Yaani omoibi bwe chibunduki noche gototiga, ase moratewa, nase mochandegete, mokoramama. Gokorosa koramama gwatenena, gokorosa gotenena gwaikaransa, gokorosa goikaransa, ase taiyo oratare ase asiniyi, na ase aterere, tokoriina gochinya ase igoro, na gento nkeyo ore eng'entere, mm igo okoirwa mwabekwa ase abagaka buna kwaiboretwe. Tori koenda na Yanga, igo okogenda ororo kwanyora omogeka oria notaka kweng'entera okobutoka, endagera tori koreterwa ndagera na monto emokong'anya chindagera korwa igoro aaria, chinsa chiria goika endagera ekorwa korwa igoro mwapiki.
Mwanche morigereria naende nekero ntete kobaretera omogano onde korwa chinsemo chia Borabu constituency. Aiga asende Nde chebirate. Abanto timari gose momaete chebirate, chebirate ebwate omopaka bw'abasigisi na abagusii. Bono nde chinsemo echi iga chi'omopaka bw'abasigisi lakini bado nonye nde mama chebirate. Thank you so much ase baria bagenderete go subscribe nabo igo ko watch chistory chiaito aria ase ensemo ya Gusii Voice. Inwe nabanto ba power sana and if you want to support our series of stories

ng'a noyogobwatia emeroberi yaito ase amatuko amange. Buna togende tonya gokora emeroberi eye igaka ng'a Christmas agantebia ng'a Mark night ninche I want to share my story. Abwate tu aria Mombasa nineteen ninety two, katumogete ase atumogete iga Abanto barenge nere bagotama, kombe ebi nebibago biarenge akabwatwa, tamaete nchera ya koyeresa. Omorene bakorerete gotoka Shimon la Tewa, agasibwa. Kagosibwa back home nka, eripoti rigegoikera bamura bamwabo bakamwanga buna ekebago na ng'ina, omokungu abwate agatama na abana. Yatoigwe omogano oye, erio torore ng'a nchera ki togoisomia egento ekemo gose ekende. Mark 19 korokwa egosi boys. Gosio ore omwake. Ebiano. Ebiano sana. Inchera rero nonya togokorera omogano oito. Mm. Nare let's take a story agake igo buna gwantebia Mm. about obogima bwao. Eh, kare otebia ng'a aye ning'o nka ng'ai, ng'aki omenyete ase aye iga. Tochakere korwa abwo. Inche nkorokwa Reuben Mong'are, seito iga erarenge bia egesukuru. nyaramba, nyamira ng'umbu iga aye. Igo nachete borabu um buna egasi nachete gokora serial iga aria, um amatuko ane akaera, emiaka ekaera, bono ekanyarekana, mpaka ngacha um bono igaa igo menyete Mongori, ase omogaka onde okorokwa Ayera. Mongori ase omogaka okorokwa Ayera, Mongori ng'ai ere bono korwa iga? Bono Mongori ere rogoro ya esukuru, eh, Naro ebasi, ebasi nere yaito aa.

Naboigo inki eke giagosukumete mpaka ogora ng'a Mark naintwe goika tokore omogano oyo? Ase engencho naroche mware gokwana chitori chi'echela, naende nkainyora ng'a nainche nabete orumande emetenyi etano nomo.
Ng'aki okobera orumande emetenyi etano nomo? Nde otoire story eye ng'aki ogotoka erumande? Araria, ng'aki obogima bware mpaka bwacha gotoka oo? Igo egese ege yachete Kenya, engaki ourwa yaenderete gocha, engaki eye neya Moi, ekabetereria. nkagendaa otuko togatebanera abamura tokagenda Mombasa korigia emeremo. Bono iga estori eye yachire ngaki democracy egendererete gocha, bono abantoooo i- i obosegi bokaraba igaa abasigisi, ochisigisi chikaba sana, mbari mbari echi chia chiegenga chia chisiasa. Ekero twakora tokarora ng'a bono egasi eyio torakore na amasamba tokeng'usa Mombasa. Ekero twaika Mombasa nkaenda nkanyora ekebarua naende nkanyora enyomba. Yaani riria omonto okorwa Kenya kwagenda Mombasa totari komanya? Eeh. Tiga togende ase Nyasae agwanchera nabo togokora ebinto ebi tokoumera naki ekio. Eeh. Aha. Ntitwamaete ng'a naye emeremo ki ngochia gokora. Okay. Ekero naika oo nkaenda nkanyora ekebarua ase esupermarket. Ngaki nare goakanwa siringi mia tisa hamsini. Ting'enderere ngakora omotienyi oyomo Bono egatoka ekero narure emeremo, na inche nintaete koranywa embe etaoni, ngacha ngaikaransa ase abamura barenge ensemo iga, ani abamura aba nebunduki babwate, barabwo barorire abasikari batamire, inche ngatigara nkaranse tari, abasikari bagacha bakambora ori nki eke? Nkabatebi nyebima tigwe gento ekio. Mombasa. Mombasa. Yaani aseee omenyete kwarure ogwachire emeremo. Mh, narure oo.
Eeh, bono nkoirana ore kaa. Bono nkoirana naende, bono nkoirana naende bono ntumokete. Na inairanete, ngaika nyomba rende ngachia korata omogaka rende kwakorire emeremo masaa anane, ngachia goikaransa rende ase abanto bande bare goikaransa. Naende naikaransire ase aria. Bono aiga naria nabwatetwe egento ntari kweba, nkabwatwa, banto ba ase yaito mbamanye tisimi teiyo, Bono igatoka ng'a goika bang'ire, ngachia gokana polisi monto taiyo oontetea, ekiagera naye abanto ntaete ing'ere ase baria ning'o twarenge nabo. Igo bono gasi goikaransa abamura mbarengeo. Abanto mbarengeo, naende natete kobamanya mbarabi, lakini bono ekabatetereria imanye abanto aba mbarabi.
Bono ekero abasigari bagocha, abangwana abamura nabare batamire.

Na inche nonya ntaete ko relax. Bono abanto baria baatamire, nkonyora bakomboria egento eke nokimanyete, nkabatebia ngokerera ande abasikari babwate. Bakantebia bono onyimokie. Nkabakania, nonya enyimokia, angokebekia ande pi. Ango ango narwete ase emorata eye. Ogakana.
Nkabakani konya nomoremu narenge nkabakani nkabatebia inche egento ekio nabwate. Ee, bono ekero na- nairwe bagechera, O bagakoimokia?
bakang'imokia, Mhm.
bakandikia estatement, nanyorekanirie na ebunduki ere mamicha ye richiko, lakini ngatigara ngokana ng'a inche tinabwate bunduki. Ekero naikigwa, ngatenenigwa ekoti, ngatebiwa chitariki ching'a nigo nkwatogete na ebunduki, na abanto bande mwarenge nabo barabwo mware kobanga go- gocha go- gosaria etown, ngakana yaya inche nanye gotoka na bunduki. Aye iga orumande,

Naikirwe koti naakanire, nairanire. Ekiagera aria ase orumande riokoirwa riria okobekwa aria ase otumogete, abanto ngokorangeria bare bakoboria inki naki ekio, inki naki kware ika na nkaberesa, aigwa aigwe buna nare goeta, aigwa aigwe ebinto nakorerwa, igo kwabwatwa? Ee.

Ekero naikigwe koti na bari aria aria eseri ngochia ore kwereswa eki ogokora, ogokanigwe ne egento eke tobasa kogeitaba. Naende kwanyora okwo nebunduki yaye, basi abanto baria bare echela oo eseri nkomanya bare egento kegendererete. Bono bagantebia eki ne eki tobasa kogeitaba pi, nkaenda ngakana pi.

Nabwate tuna ebunduki eyio etarenge yane. Bono omanyire buna ecriminal lakini ime yane enchete ndi criminal. Eeh. Korwa ng'o kiya kiagonya? Bono ekero nakana nkanyora abasikari baito mbaro aria abagusii bagantebia egento ekio gekane gekaba bono igo amarube agotumwa gochia sobo Gusii aa monto oyo amanye nki okanire. Yaani amarwa agacha abanto bagatomwa ase ofisi ya probation yaani investigation office Nyamira. Omosubati orenge ororo akabatebi ng'a omwana oino natogete Mombasa naende nomosaria. Aa eeh ekero giachia koigwa ekero abanto bachia koigusha ritang'a ng'a nini natokirwe nebunduki kera omonto akandengereria ko kondora buna omonto omobe, ekiagera omonto oto oregotoka kare emiaka eyio nebunduki oyo ne criminal ekebe.
Bono ekero namanyire buna ne criminal ekebe. Omosacha tinakora kende, yaani inche noonde eromandi aria timaeti gose bachire bakanyamira. Bakaboria omonto oria korokwa Peter ase iga lakini osirire, nere orenge omochibi one. Agateba ng'a monto oyio tanya koba kebago naende aruete iga iga are omonto bw'ekanisa, inche nekanisa nakinire, aruete are omonto bw'ekanisa, bono igo kende nkeiyo. Omonto oito tanyare koba kebago. Bono amarwa bane agachaaka koba nari nachete gopimwa bono amagoko gose nanye gokuna ebunduki, bakanyora tinanye gokuna bunduki. Ase aria ngakora emi- emi- emi- emi- emetienyi sita nkaanete nkoirwa nakaana nairanigwa. Koiranigwa ere Nkoirwa monda. nakaana nairanigwa, mpaka amagoro ane akabimba. Koiranigwa ere monda em- e- e- iga shimo latewa. Shimo latewa. Okay, ah, twaeresa ang'e bono obogima bwa shimo latewa. aa emetienyi esita, ng'aki simoratewa ere? Simoratewa nase okogenda ororo amateso, simoratewa ekero okogenda, simoratewa tari chera okogenda gochia ririoka, eyi okoenda kwaenda gochia inse chifuti salasini na tano. Bono kere gosimo.
Simoratewa, simoratewa okoenda gochia inse chifuti tati faibu. Engoro ime. Gwachi kobera oo. Simoratewa tati faibu fiti gochia inse.
Naki obogima bw'amaboko. Bono obogima bw'echela bwarenge riberera rinyinge, naende tori gocharigwa, naende ne criminal ore, naende criminal keria etari goteba, gose ne nki abwate ebunduki. Bono esi moratewe, nase mochandegete, mokora amama, Mokorosa koramama gwatenena, gokorosa gotenena gwaikaransa, gokorosa goikaransa, ase taiyo oratare ase asini, na ase aterere, tokoriina gochinya ase igoro, na gento nkeyo ore eng'entere, mm yokoirwa mwabekwa ase abagaka buna kwaiboretwe. Mm nabo simorategwe ere, simorategwe ekero kwabekirwe eche, simorategwa tori koenda na Yanga. ri'okogenda ororo kwanyora omogaka oria notaka kweng'entera okobitoka namatesa amanene. Endagera ng'aki?
Endagera tori koreterwa endagera na monto. Emokong'anya chindagera korugora aria. Chinsa chigoika endagera ekori korugora. Mwapiki.
Ma abanto ng'aki bago behave ng'a. Ma iga bono.
Ime aiga echela nabo ekogenda oo, orua ore criminal chela tari goteba ng'a nkoira ore omwana echela achi koba omuya. Oyokoira omwana echela aumenta koba ecriminal. Igaa bono nabo ogotebigwa eeh naki togochi gotenenka tokoruma, koraruma ake ore buya naki ogochi go naki ogochi ko kwe kwerenda naa naende monto ochire seli ime echela tokobaa ng'a agocha are omonto omuya. Nonya abande bagotebi ng'a ngocha bare bare abanto abaya. baria bagochia bekei, lakini echela nase ogochia kofunswa, ogochia kofunswa bono buna okoimokia ebunduki buna okorigia amare, naende buna okoebachera omonto. Bono buna inche nasometigwe ebinto ebinge sana, buna bono tokombwata.

Ogoaka omonto gwaika. Goakera gosoa ororo otebe ng'a nakoa. Otebe ng'a nakoa omonto omoro ogoita sana. Abanto bare chera bagogoita. Bagogoita ekiagera omonto oyio agochia gokogambia ache gokorusia chibesa. Igo to aria chero ogochia koegeriwa ng'a okobutora omonto ebigoti. Okobutora omonto ebigoti, onye mwagosanire okobutora pi? Ogende ogambe ekina monto ataiyo gokoboria riswali.
Ebi nabio ebinto nasomete echela.
Naende ekende keria?
Ekende nasomete echela, ekero bono gokorwa echela egento nasomete nokoba nokwerenda, ee, yaani nogotiga amang'ana amange. E- Echela nasomete number one yogotiga amang'ana amange, ogotiga ebiku gokosera abanto, gaki naende mafunso okogenda ororo, ee, naende buna bono omonto atake kombuta emeremo bosa igo, nimaete ase Bono nkomobwate. abagokweresa ebinto ebi gose bagokogeria amang'ana aya, mbarabwo? Mbari bare echela, Mbaro oo bakorokwa Mauru, orechera otari korwa oo, ere ere ochete korwa oo korwa agachete abwate emiaka 25 goikera emiaka 60 oo. Naki bakorokwa?
Eh, ha Mauru.
Mm. Mm. Batabwati ase bagochia, buna buna akobwata okwo iga agoika etaoni oaka omonto naende oiraneku. Mm. Buna agoika iga oyo okora egento tari korara ekiagera ng'a aye agochia korara. tabwati ase agochia. Abwo ase echela abakorokwa amauru.
Ngoigu ng'a ebinto mbiri bigokorekana echela ebisanga gete ebikong'u mpaka abanto nkonchoru bare babe abakong'u.
Echela ekero ogochia emetienyi esita ng'aki rende okomenya? Ng'aki emetienyi esita ekobera?
Emetienyi esita namenyete oo, buna gwasoa echela igo okoegwa, omonto oria omotang'ani okoa endagera yaye kwaria. Botuko ekero agochaka gotebia ng'a natagete buna ataete abe buna omokungu, aba bonsi bare ekero bateba naye nkwarie endagera yaye, kwa endagera eria kwaria rende gwaakana buna omo kwaba buna omoruki. Ebinto ebi bigotebekana ng'a amang'ana ya obo abasacha gotwarana echela nekeene. Nekeene.

Kwarangerigwe iga gwatebigwa, Bono goika oirwe buna omokungu, nkwariete endagera. Bono naye buna ogocha komenya nomogeni agocha naye okomoa endagera. Bono naende naende mwachi mwaigwana mweka ime aria. Omogao, Mm. ng'aki bono obogima obo ekero ore manki ogendete onye korengereria omotwe ogoika? Nabwate ebirengererio, ekemo nise gotigwa.

ekero ochunguzi yakorirwe napimirwe ebichara, igo nabwatogetwe, natebetigwe ng'a yarorekanire tobwati kosa, ekoti eye yagotigire. Rakini igo togochia gokobwatia naende, korwa bono ase kobwatwa gati ya nyuma ya emitinyi sita, Gose kobwate nobosari bonde bwensi pi, igo ogosibwa emiaka eye kware ekiina eke gekoboka.
Okabwatokwa? Nkabwatokwa.
Ng'ai kwabwatokwa?
Bono ekero kwabwatokirwe kare, ekero kware kobwatokwa korwa echela, igo nabwatogetwe nkaenda mpaka aria ase narenge, nkanyora ebinto biane mbiyo, omonto omong'ao ore enyomba eyio, nonya naki nabwate ekemo nkeiyo, Bono oyo nairanete naende baka echela. Ekiagera timbwati nonya nesiringi. Ekambuni eria nare gokorera ngachia kogenda ororo, ekero omonto akoigwa ng'a konya obwatire ase buna ecriminal, tori gotegererwa. Nigo nabwatete, nkairana naende baka aria ngateba ng'a ase taiyo ngochia. Naende bono aria nachiete ngatwara ende enene kosi akwo, kwasi ake ekandia. Bono iga aria mokoria amasaabo, mokoria ebinto ebichafu, igo nkarua echela aa Inde ng'a naiga, lakini amagoko are amanyerere.
Amagoro kwa- kobimbete. Amagoro mbimbete.
Bono aya nare gokora gasi ende yonsi Mombasa naende. Goika nare gotoka ase ntumoke emetienyi etato gose ene, nimanye gochia gokora egasi ande. Ekiagera echela tori koegwa ndagera ogochia kobanguru. Echela ogochutigwa. Totwara chinguru, ochake korwania abanto ime aria. Naende totwara chinguru chia ogotama. Bono okourwa akandagera kwaigwa gake, obe weak.
Bono nkairana aria okabatebia ng'a yaya. Nkairana nkairana echela nkabatebia ase eyongo chikonye ensibire bono nchera teiyo. Nkatebiwa bera aa bake ng'aki toranyore egari eye ekogenda. Obotuko obwo obwo obwo obwo egari egacha egocha Nairobi. Nkaenda Nairobi oko Nairobi yao okoirwa onde gwachia kobekwa esegi. Naende kwaganya erori egocha gocha, nabo abasikari bagokobayo. Mong'ora ng'ora bono ogatoka baka gwaikire ase. Baka ngatoka naikire Nyamira ase yaito, nkarwo ng- ng- e- nabo chigari chiankobete iga eyende ekang'inki Bomet, eyende ekang'indeta Kericho, bono korwa Kericho ekandeta Nyamira. Bono ekero naika igaa. Seito, bono naigete chinsaa, naigete aria ang'e saa moja na nusu, ngatara ng'ora ng'ora korwa Nyamira gocha Biego. Ekero naika Biego aria, nkarora rende seito eye, ngasoa buna ngokong'onda iga, momura ominto andeberetie ng'a intwe ntotaeti baibeka aa, gwasaririe erieta, amang'ana agocha aa ng'a nomoibi ore, ntotaeti moibi nkaga, yaani omoibi bwe chibunduki noche gototiga?
Momura omino? Mmh. Alaa. Bono mama omino tari gokwanga mono rende, ekero mama aiko. Lakini igatoka nao nendagera nkoe gosingwa upande. Tindorekaneti buna omonto omuya ekiara ndo bono mba bono timanyeti bae kong'a ebunduki eria indaa mbegete eh bono tindorekaneti monto muya. Ngakoraa nkanyora nabeire chinguru, ngasokia ebibarua biane omorungi nkanyorota eh. Nkobwate mokungu engaki eyio. Mokungu nabwate lakini bono nkachigocha nkanyorota eyio.

Ning'e nyorete omong'ina oyio nasire omwaka oria, lakini tang'eti kerogo. Mh, ala, tang'ete kerogo. Ngekiaba.
Aye bono mbranche na omosaria. Mh. Ngaika aria ngatenena rende gokonde bana koyara goika ande na akanyimbo, ngatenena baka nkarosa. Omosubati oria agachera agankwania, togakwana, nkamotebia naki akambora rindi gwachete, nkamotebia narachire. Agatebi, Ntoigwe eye ngwacha eye mbuya ore eye? Nkamotebia, Rende oche oirane, nachire. Agantebia, Aye genda iga abanto mbanya gokorora, ekiagera amang'ana nachete ng'a iga ore omoibi ekiang'u amang'ana achete namange, genda amboka ase enyomo. Bono ekero okonyora rejection eye yonsi pi momura omino okwangire, nkaa obwoba obwo obwate abanto babwate obwoba igoro yao, mogongo otamire,

twanchaine sana nere nere ankaneti ng'a tinkogenda inche agatenena nchera. Bono ekero ngocha twaumerana na akampuni naki kwari koganaichia ng'a omera naye ore koganaichigwa buya eeh, rakini rende omosubati ntokwantenena rakini nantebia ngocha gocha are. Omosubati oria agatama korwa aria nere botuko, nagacha. Rakini ekero agocha, nkanyora ekero nkerorokio kia oboibi nabo kere omotwe oye ime. Omonto oyo nabo abwate ebunduki, achiete nebinto biane bionsi pi, ekero akoirana akairana botuko, bakairana na abana, bono abana bane ngachia kobarigereria, oyomo bono iga Nairobi are, abana baria bane bonsi pi mbabwate ebibarwa, bono nkanyora family eye tindigerereti buya. Nari narisaiteti bono ngachaka korigia emeremo kivyangu. Epart engiya nkanyora egasi ya serious. Oyo bono efamiri eria mochiete koenderana mokungu oria? Noo are, moyo are naende noo are bwane. Lakini mochiete kotwara bwanchani? Tochieti kotwara bwanchani nere.
Lakini oamete ka? Ee mpaka omwana naro ore ore kondo kobuna omoibi oyo.

natagire okonyora koria netugutanete ngachaka korigia chibesa, bono gochakera 2000 egatoka abana baria echae nsimegete nabo abana nasimegete echae tinanya konyeria ekiagera enyaroka yane nere oyo tarakure esukuru, bono inche nkabatigera echae ngasoka isiko gokora ebinto biane, bono ing'enda ka. Igo nkoenda nka enyomba mbwate ne permanent lakini nkoenda ororo singou pande. Nki gwasoma korwa ase omogano oyo gocha gocha bono baka engaki eye buna rejection eye ekoba nki gwa gwasoma buna omonto? Inche nasomete iga, abanto bare echela tari bonsi pi bare echela bagosibwa obomaene. Abanto bare echela igo basibire aba abasarii bare kaa.

Omonto echela, ninye manyete nimanyete amatesa agochi konyora oo. Abanto rende tibakorera amamocho, gose rende batagaiwe bairwe echela. Lakini inche tindi koira omonto echela, ekiagera echela amako amang'ana oroo namange, na mbabwani ekiina okobwatia koria gochia echela buna nomonto kwabwate aiga ochiire echela, naende chibesa agocha chigochaka ko ogochaka koria chibesa. Koira omonto echela naende gwachaka koriegwa chibesa mm.
Na Gerari gwateba ng'a no- neba neba gokunete omonto bosa igo karateba ng'a oyio Aye nare mokori. namakosa buna gwakuna omonto seven ye- seven years Mm. oaka omonto omorusia amanyinga na emiaka saba igo chela teri cheche Eg- amachiko

Kabana aba bane four baro oo, tiga ntige igo, nabo naombeti igo, eeh nkarora nkamong'aa omogongo, bono ngacha efamiri eye ya kabere, nero toigwanaine naende mbuya ekong'ira. Naende omokungu o kabere omwana omuya okoba. Eeh omokungu o kabere nomuya are.
Aye, naye onyomete oyo o kabere naye oratwere ase. Eeh omokungu o kabere,
tari koba ekero nkomanya are ng'a namba ibere are, Oise koreta ki, aise koreta ki ki'ogochorwa kwaende enyomba enene, nigo goika ateme akobwate buya naende akorende buya, ee.
Ngokwana mono na omong'ina oyo ogo omotang'ani, ase eng'encho mbora nabwate ane oareka. Nkogamba tore nere, ekero amakosa aro nabo agondebia, naende ekero nanyorirwe.

Ekiagera moyo omoke tindagacha nyomba, onye ndinagachire nyomba yoyo omoke ng'o nongochia. Tokorora
noyo omonene. Yaya, Eh, ayio naye ntwakoranete. Riria narenge echela achagete koboa korigia abanto abang'ao. Ase ekegusii, igo natigete pi. mm, okay. Mm, tindi koba nere. Kegoka okwambori ng'a nkoba more nere ngote Nkoba koira. nere, aye. Eh ntori koba nere. Inki ogotebia abanto especially abang'ina buna aba iga ekero omogaka ogo anyorire emochando gose abang'ina aba bagosoka isiko inki ora advise? Aba abang'ina aba ba ekero omogaka ogo abwatirwe gose ekero kwaigure omogaka ogo onyorire omochando gose omo gose omwana ogo gose onde bwensi obwatirwe, tiga korateba ng'a omwana oyi ne richambasi nabo tokomorora. koramanya ng'a omwana oyo iga atokane ikoso ki, eh tiakorasambarati ase amang'ana iga kere eke kere eke kere, iga ekero omonto abwatirwe karamanya, nabo okogenda boooo ng'a na egasi ogochi korigia na inche nachiete nkaumera ching'ira eh, bono nkairana gocha kabosa. Igo egento nare goadvicia abanto ng'a ekero omonto abwatirwe. Onye takoreti egento ki'oboikia gose agaaka omonto, ekerua egento oigwete ng'a isiko abwaterwa tiakorakebeka omoyo. Na efamiri tetakeri koreject monto omwabo mpaka riria akorete egento ekebe. Efamiri tetaeti koreject gose kwanga omonto omwabo mpaka ekero akorete egento ekebe. Nabo naroche efamiri eye yane ng'a. nabanto, yaani nabaroche koba abanto abariru bakarero iga nabo ndakwane igo. Mm. Ebakwangete ekero kwabaganeti. Ng'ina abanyangete ekero nabaganeti. Ekero nabaganeti bakanyanga. Na inche bono ekero banganeti mbaikonyora. Ekiagera nindoche amang'ana naeterete simoratewa.
Nabang'ina rende baria bagosoka isiko ya enyuomo. Abang'ina bagasoka isiko ya enyuomo. egento ndabatebi ng'a intwe kare bagusii baito mbare gosoka tiga ngotebie Mark naye, intwe banto bagusii baito mbare gosoka isiko ya enyiomo, oyosokire isiko ya enyiomo iga arenge kogenda oserigwa gose ekero omogaka akomwabera Nigo are komwabera nengoko, engoko yare gocha yanyenywa etuonia embariri, kwarigia omogoye bw'ekerundu, kwamosungera igoti, engoko eria yasungwa ere moyo, yang'entwa buna omonto yasungwa ebigoti biao. nebigoti bi'engoko, ebigoti bi'omokungu na ebigoti bi'engoko biamanya konyenya. Kemanyererio ng'a aye nomoganyaka. Yaani amanyinga amoitekera egekuba goika aria ase omosacha oria ararete, amanyinga aria amoitekera. Igo bagosii baito mbare gosoka isiko, lakini ase eng'encho bono mwachakire bachakire gosoka. Nare kobatebia ng'a baganye amasangi naro. Akare abanto twari koigwa bakoba chi- chipaa na abagere abaruya, lakini rero mpaka abagusii nigo bakoba chipaa. Omonto abe okooo buna bono aba chisokoro chiane chiboke chiria chiamanyete bo, na egento giokumia. Omokungu ogosoka isiko, iga agosaria omochie oye, agoturuturumba, yaani agoturuturumba omochie, omochie oturuturumbire. Kende nkeri korwokia. Ee. Mono mono omokungu ogosoka siko agosaria omochioi pi. Igo nare gosaba abakungu baria bagosoka siko batige. Mokungu oyise gosoka isiko buna omosacha. Mokungu osokire isiko natagere kwaberwa.
Omokungu osokire isiko ekero atigire nkwaberwa lakini akwaberwa na amachiko aya nateba. Inki otaberete oyo? Oyo oyo one ta nonya osogete isiko tachi tachieti ko kotiga ebirengererio biria. ng'a ng'a tindi moibi, iga atwarete ebirengererio biria ng'a nim- nomoibi na nimbwate ebunduki, naende ochia omoonyerera abanto ng'a omonto oria bono nonye sobo aba mbari gokwana buya abanto baria nabo bare aba abaibi. Egento ekio kegenge obosuku ngochia goeta nchikobeka egobi baka amaiso, baka obotaka obo, nare nabwate erong'i embari eria.

Riragera ekwatete ng'a Mark naitwe omogano oye goika nse ange n'abanto, erio banyomanye. Nki orasemie otebie abanto ase obosemi obotambe aye buna oranyare konyara? Erio tochie gokora korwa ase aya. Kwana na barabwo chiare. Egento ndatebe buna twakwanire amang'ana aya onsi, abanto baminto, okwaberana nkoro, naende ekero tokwaberana, ekero rikoso riabeire, abanto nkwaberana bare. Igo nare kobatebia ng'a abarugi baito tosikane naende tosike abanto baito ekero kwareterwe omochie bw'omonto, boigo na abana nare kobatebia ng'a makoso taiyo obwenerete koiraneria tata omino buna aye nomoibi. Omwana oria ondogete omoibi namotindegete twenty fifteen mmh. Omwana oria ondogete omoibi namotindegete twenty fifteen oria otebete ng'a moibi. Igo bono naki nare koadvaisi ng'a abang'ina tiga gochecheria abagaaka baino baka abana bachia koo bachia konyora amang'ana aywo mpaka bachia gosira. Nare gotebia abanto baminto b'enka y'omosii ng'a ekero egento kiaa kiabeire keragechungusa naende tiga kwanga omonto omino, na tiga kwanga omwana oo, tiga kwanga amakoso nkobare naende abanto nkwabera nabare. Egento ndatebe iga gusii yaito totige amang'ana y'obonyaka yaani obotomani, amang'ana y'okorigia isiko buna omong'ina. Eki negento gekogechi mono mpaka nonye ase ebibiria make naende ebinto nare goteba, abanto nonye ebibiria ekero omonto agasokire isiko agakirwa amagena, intwe bono rero gusii abang'ina baito basoka isiko kwanyora kwamotigire bosa igo, omochie oyio osareka kwanyora omochie oyio oturuturumbirwe naende nonye nomwana abana baria bagokina abaiseke gaki morigererie. Bibiria egoteba buna ng'ina are. nomwana omoiseke oye nabo akorete ki? Nabo are. Naye intwe boigo igo igo igo buna omoiseke akomanya ng'a ogosoka isiko, nere amanyete ng'a inkoenda bono ingochi gosoka isiko. Bono kwanyora obosari bwabeire rioka. Igo buna omong'ina agosoka isiko omoiseke omanye, na omoiseke oria buna agocha konywa omogochi bwoye nere agosoka isiko. Mh, bono igo oigwete enyomba etato eye yaturuturumbirwe, yasarigire. Aye inche naro nare goteba ng'a abanto baito tosikane. Chibirata nkio ogokora?
Chibirata iga iga. Igo nkorenda esukuru ekorokwa Mwongori High School noo inde buna omosikari. Omongori iga ase omwana gete a- arue ore akaenda agasira. Mm. Ah, Eh, noo inde. okay. Noo nkorenda no oyo oyo oetana na echuma, Mm, oyo nere emenyete chinyomba chiaye. okay. Naki akumeirie aiga.
Buya sana, mbuya mono ase ase okora omogano ogo naende emegano eye ase ogosemia Mm. eh, ecommunity ase enchera eyemo gose eyende. Korenge ng'a mwanchwa eh, kwanyorire amang'ana abere atoyogosemia korwa ase aya iga. Eh, ob- ab- abanto nabo bamenyete igo gusii. Bono ekero okoigwa ebinto buna ebiga naende omogaka okwanire amang'ana yogosemia sana,